L-Att tal-Kunsilli Lokali tal-1993 stabbilixxa ż-żona ta' Wied iż-Żurrieq u l-Blue Grotto mal-lokalità tal-Qrendi. Għalkemm forsi l-isem jassumi illi jmur mal-lokalità taż-Żurrieq. Iż-Żurrieq ukoll huwa villaġġ sabiħ illi sejrin inżuru minn hawn ftit ħin ieħor imma lissa għallum sa nkun qiegħda nesplora din iż-żona ta' Wied iż-Żurrieq. Oriġinarjament imsejjaħ Wied Ħoxt, Wied iż-Żurrieq hu port ċkejken li jinkludi fih il-Ħnejja jew kif jafuha ħafna il-Blue Grotto u jasal san-naħa ta' Ħaġar Qim. Hawnhekk insibu diversi postijiet li għandhom ismijiet strambi u marbuta ma' tradizzjonijiet ħelwin. Waħda minnhom hi il-Majjilja, daħla ta' ilma baxx illi dari kienet tiġi frekwentata biss minn nisa u tfal. u li kienu jiġu jiffriskaw fiha wara l-mixja li għandek biex tinżel s'hawnhekk. Ġebla kbira fil-baħar tissejjaħ il-Ħmara, filwaqt li d-Dikkina hija erja fejn hemm turġien forma ta' bankijiet, aktarx li din il-kelma ġejja mill-Għarbi dokkana li tfisser bankijiet. Issa llum ġejt dawn l-inħawi biex induq ftit in-natura li hawn mill-aspett avventuruż. L-ewwel ħa nibda bil-climbing. Hekk hu, ħa mmur nixxabbat ftit f'wied famuż max-xabbata, Wied Babu. Qed nistħajjilni fi żmien id-dinosaurs għax qed infittex il dan il aw il-Steve li jixxabbat. U qed nifuq qed nipprova nsegwi. Ara, allura rajt il-passi, qed ngħid imma fejn marru? Għax hawn m'hawnx passaġġ tixxabbat strif minn issa. Pulit, dattaraġġ, railing kull ma jonqsu.

Oh, xi ġmilaw, isni qiegħda ġol-ġungla qed inħossni. Għaw, edin, ara. Sibtom.

Minnha nnifisha diġà physical activity tajba di, eh? Trek sabiħa li tista' tagħmel wit iż-żurrieq, dan huwa Wied Babu, U ovvjament hemm ħafna iktar tracks li wieħed jista' jagħmel mhux forsi daqshekk avventurużi ħa. Bonġu, fl-axħar il-tqajna. Et nistennik jien. Eħe. Forsi jistaw jibdew il-grupp. Ok. U intandem jina ħanarma ħabel fuq ix-xellug tagħhom. Okay. Ġifieri bella biex nispjegalek x'iswalek. Ta' fuq il-lemin il-ħabel armat bil-lest. Okay. Minn fuq. Em, U hekk stajt nagħmilha għax l-irdum tilħaq il-quċċata tiegħu mill-livell ta' triq. Però ġeneralment, per eżempju, dik in-naħa Mhm. ma tistax tilħaq il-quċċata. Le, Xi ħadd ikollu jtella' l-ħabel. eżatt. U jiena dak li ħa nagħmel Din in-naħa wkoll. Tajjeb. Fidej. Fejn hemm il-ħabel. l-idea tal-isports, il-climbing għalaw Malta, kemmu popolari, huwa passatemp, tista' tikkwalifika fih? Mela, ehm, il-climbing inse Ġej mill-mountaineering, ġej mid-dixxiplina tal-muntanji. Malta muntanji m'għandniex. Però fil-ħamsinijiet meta kien hawn il-forzi Ingliżi, dawn f'pajjiżhom kienu jipprattikaw il-mountaineering. Issa, fil-ħamsinijiet mill-mountaineering beda jevolvi r-rock climbing illi kien training għal meta tmur fuq il-muntanja. Jiġifieri meta ma tistax tmur il-muntanja, issib irdum żgħir u tittrejnja ħalli meta tmur għal fuq il-muntanja, You're keeping in shape issa maż-żmien beda jevolvi u ħareġ l-isport tal-climbing bħala dixxiplina għalih mill-mountaineering. Ehm, ġifieri hawn Malta l-isport beda bila l-forzi Ingliżi, ehm, eventwalment isu fit-tmeninijiet kien hemm grupp li minnhom beda l-ewwel klabb jidhir li kien il-University Climbing Club Kien fetħu Simon Holden li huwa l-President tal-klabb tagħna flimkien ma' Andrew Warrington li issa għandu klabb tiegħu, Richard Abela u Noel Toledo dawn huma nies li fit-tmeninijiet kienu l-università, bdew jixxabtu kienu ma l-scouts ta' slima hemmhekk bdew. Kienu jiltaqgħu ma' barranin, speċi dak iż-żmien biex iġibu l-equipment, kienu jittalbu mant barranin li jiġu isma' beħli xi ħaġa għax ma kienx hawn minn fejn tixtri u rari kienu jisifru. Issa dal-aħħar evolva ħafna l-isport madux daqshekk extreme, xorta huwa extreme sport, xorta hemm il-periklu, però da żmien naħdmu ħafna bil-fixed hardware, kun hemm il-boltijiet fil-blat ehm, u tqabbad fihom. U hawn ħafna lokalitajiet Malta. Hawn ħafna lokalitajiet Malta. U Għawdex. U Għawdex, naħseb bħalissa għandna ma' 800 triq, insejħu lek, bl-Inglis jedu la climbing route. Ehm, il-livell ta' sforz li jirrikjedu jibda minn complete beginners, kważi isa sellun, għaw min jgħidlek diqas għandi bżon ħabel għalija, u jibqaw tilajn sa' livell ta' climber professjonali. Issa inti saqsejtni jekk tistax tikkwalifika tipparteċipa fi sports fil-kompetizzjonijiet internazzjonali. Il-climbing fuq il-blat ma tantx għandu sports, ġeneralment ikunu open competitions, tmur tagħmel ġurnata u min jixxabbat l-iktar mhm. jirbaħ, mhumiex competitive sport, qed tikkompeti miegħek innifsek ġeneralment jiena kemm tjibt, kemm irnexxieli nitla' biċċa blata iktar diffiċli jew iktar ħafifa jew li tirrekjedi għax pereżempju għandek blat li jista' jkun wieqaf at 90 degrees u kull m'għandek fejn iżżomm xfafar irqaq wisa' ta' munita. Jew jista' jkollok saqaf ta' għar fejn għandek ħafna ma' fejn iżżomm kollox ikollok il-kanen niżlin mis-saqaf, l-istalattiti, però jirrikjedu saħħa mod ieħor. Imbagħad għandek l-indoor climbing illi huwa suppost dis-sena kellu jkun l-ewwel darba Olympic sport, imma l-Olympics ma sarux. Ehm, ġifieri biex tikkompeti fil-climbing indoor. Sissa u Malta tmannix competition grade wall. Ehm, nisperaw li xi ħadd jgħinna forsi nirċivu xi fondi, forsi jaraw li l-interess fl-sport qed jikber, aħna bħala Malta Climbing Club għandna mal-mit membru fis-sena u mhux kull min jixxabba ta' Malta huwa membru tal-klabb, jiġu ħafna barranin għax għandna temp sabiħ fix-xitwa meta Northern Europe u Central Europe jkunu qegħdin imutu bil-bart Jistgħu jiġu hawn Malta f'Jannar ġurnata xemxija, jixxabbtu bit-t-shirt u jinżlu jgħumu għax il-baħar ikun għadu 15 degrees. Mela, sabiħ ħafna. Jew 18 degrees illi għalihom huwa temperatura tal-baħar tas-sajf. U jżommu t-training, jiġifieri sport bħala sports tourism rajna kiber ħafna hawn Malta, speċjalment meta nagħmlu promotions, nippromovu l-klabb u inwasslu l-isem. Anke tinnota t-turnout, pereżempju. It-turnout għal event bħal da, eżatt, għana speċjalment issa li qed norganizzaw darba fix-xahar biss għax ix-xitwa m'għandniex ċans nixxabbtu wara x-xogħol, allura n-nies li għadhom qed jibdew ikunu kollha ħerqanin biex jiġu jippruvaw il-climbing. Issa, immur niprofa biċċa llum. Iva, iva, mela, għalek eh? tgħid għalik. X'għandi bżonn li x'għandu bżonn wieħed li jixtieq mela. jipprova dal-isport? Min irid jipprova l-isport mal-Malta Climbing Club m'għandu bżonn xejn kemm jiġi għaw jimla naqra disclaimer ehm, biex aħna jkollna dettalji tiegħu, speċi nispjegawlu ftit li dal-isport avolja qed nagħmlu l-almu tagħna ħabba s-sigurtà xorta hemm elementi ta' affarijiet li jistgħu jiġru. Mhux hekk. Aħna nagħmlu l-almu tagħna kif għedtlek li ma jiġrux dawn l-inċidenti, speċjalment meta n-event għal beginners, però dejjem wieħed irid jimla. Mhux hekk. Dik id-disclaimer. Il-pija li jrid ikun naqra fiżikament. Trid tkun naqra fiżikli fit, jekk kapaċi titla' ma' sellun. Eħe. Kapaċi titla' ma' blata. Ġifieri kellna nies. Kellna nies ta' abilitajiet differenti, kellna nies ta' piż, naħseb l-iktar ħaġa li impressjonatni tifla ta' disa' snin illi ma kellhiex swaba' u kienet parti minn grupp ta' tfal minn Ċentru Bormla, ħriġnihom biex nagħtuhom esperjenza fil-kampanja u di xxabbtet aħjar minn ħutha li ikbar minnha kienu boys ta' fourteen u thirteen. ma rnexxilhomx jitilgħu u hi bil-Malti ngħidu mesħet l-art bihom għax baqgħet tilgħa sa fuq she was so determined jiġifieri determination iktar milli physical fitness ma taqtax qalbek. Very good. Meta qed tirfed il-blat Immaġina din hija blata. Għandek ponta, mhux hekk. Trid iddaħħal ġo. Trid iddaħħal il-ponta ta' kubaj. Tara Idejk għal-bilanċ biex ma taqax lura u saqajk jagħmlu l-maġġoranza tax-xogħol. L-istess kunċett hawnhekk. U Claudia dejjem ħadd issikka l-ħabel ġuri jekk xi ħin mela Is-swaba', l-ponta ta' subgħajk, tinsiex. Mhux is-sakkuna. Tajjeb. Il-ponot, il-ponot, fle. Ta' saqajja? Iv, iva. Peel out, eh.